א גוט מארגען רבותי, שלום עליכם, ענד ברוך השם איך וויל אייך ווינטשען א הארציגע וועלקאם צו די אלע נייע מענטשען וואס זעהן די שיעור פאר די ערשטע מאל, ענד פאר די אנדערע חברה וואס וואטשען עס שוין ביז יעצט, ברוך השם אונז קומען צוזאם נאכאמאל פאר די הלכות תפילה געווארהייט שיעור. מיין נאמען איז ידערי שווייץ און ס'איז ברוך השם די אנער די כבוד צו קענען געבן די שיעור יעצט ביזדערווייל דאס גייט זיין שיעור זעקס און צוואַנציק די גימטריא פון י' קאי ו' קאי ממש אנבעליוועבל מען האלט שוין יעצט דא אין דעם שיעור ס'גייט זיין א קורצע שיעור היינט נישט אזוי לאנג איך וועל פאוקוסען אויף אפאר הלכות, נישט צופיל הלכות, אלעס זייער זייער קורץ היינט, אויף די ארכות יושע וואס איז צו טון יעדע מיטוואך אדער דאנערשטאג, ס'ווענדט זיך וואס די סקעדזשועל פון די וואך, די וואך טוה איך עס אביסל פריער, און אביסל העלפן ווען ס'קען טאקע האבן די תפקיד, קען וויסן די תפקיד פון די שיעור וואס איז נישט קומען שפעט צום דאווענען נישט אויספוצען פרי פון דאווענען דאווען ווי א מענטש און גיין כהוגן די הלכות פון די משוביר אין שולחן ערוך אויכעט וואס ר' חיים קעמסקי ברענגט אראפ אויכעט אונז האלטן יעצט אין ח' מ'וועט לערנען אפאר הלכות יעצט נישט צופיל מ'וועט צו ענדיגן מיט א מעשה אונז האלטן יעצט ביי ח' און די הלכות פון וואס מען דארף וואס מען דארף זיין זייער זייער פארזיכטיג זיין ווען זי קומט צו דאווענען. חס בבוקר אין דער פרי יש לומר מודה אני לפניך השם אלקי אלקי וסי שוי צאצאי ומפעל לאורו זיך דאנקען ביי דער אייבערשטער מיין גאט דער גאט פון מיינע עלטערן און זיידעס האט זיך אוועקגענומען פון מיך פון טונקל ביז ליכט ווייטער טז כשאומר אויתו ישראל בספרו וואס איז די ברכה וואס ער קרוינט די ישראל מיט מיט שיינקייט ממש נישט מיט פילן זאל מען זאל מען זאל מען אורגענען די תפילין איך וויל אויך צולייגן אז מען זאגט אויך אויתו ישראל בגבירו טוט מען אן טויטשט מען די די של יד און אוצר סבא ספרא בזמן של תפילין מיינט די של ראש דאס איז כפי די שולחן ערוך ואצל יד בפרשת התומד מיט סבא יש לה מועד ווען מען זאגט די חלק פון די קרבן קרבן תומד זאל מיט די ציבור זאל מען זאל מען שטיין איר אלף ברכת ברכות בשעת ברכות וקדש אסור לעשות אפילו של מלאכה קלה, ווען עס איז אסור צו צו טון אפילו א קליינע מלאכה ווי א ברכה אדער קדיש, ווייטער וועגן קדיש, בשעת קדיש, בשעת קדיש אסור אפילו הארעווען דברי תורה, טאר נישט לערנען קיין, טאר נישט לערנען אפילו טראכטן וועגן תורה ביי קדיש, בכלל אין מעשה בחוסר אחד, עס געווען מעשה פון די חוסר, שרוי חבייר לאחר מוסר פונעם מריקס, א חוסר וואס מ'האט געזען נאך וואס ער איז געשטארבען, אז זיין חבר אז זיין פעיס איז זיין פאות געווארען גרין, אמר לו, עקספלעינד צו אים שזה עונש מפני שהיה מדבק בשעת קדש, ער האט געזאגט ווייל עס איז געווען א שטראף פאר רעדן ביים קדש, וואס א גוי איז א גרויסע עבירה, גאר א וואלעמענע סויער קאטעגארי, צוזאמען מיט די חזר'שע שאטס, אויך ווען ס'קומט צו קדיש טאר מען נישט ליינען קיין גליונות, מען טאר נישט אפילו לערנען אויך נישט אויך נישט בכלל, איך ארבעט אויף דעם, איך אליין ארבעט אויף דעם אויך, צו נישט ליינען קיין גליונות בשעת קדיש.

און איינער וואס רעדט אויף אנדערע זאכען ווען די ציבור איז זאגט שבח צו די אייבערשטער אפילו כבא אומר זה קוים אוי שאומר אחר כך אפילו זאגט זאגט שבח זאגט שבח די שבחים אדער גייט זאגען אדער גייט זאגען שפעטער הייסט מבזה עבודתו של מקום איז אזוי ווי ער איז מבזה די אייבערשטער דער עבודה פון אייבערשטער אין מצוה לומר זיי מצוה זאגן כל דבר ביחד עם הציבור זאגן אלעס צוזאמען מיט די ציבור כהויב שחורך ס'איז געבוירט געווארן די שחורך אין כמה מקומות אין אסאך פלעצער אין ברוב עם הדרת מלך אויכעט רוב איז מיט די שיינקייט צו א קעניג די מער וואס זאגט די בעסער וועגן דעם ווען עס קומט סעודה זומער זאל מען זאגן צוזאמען צוזאמען מיט די ציבור ווי מען קען ווי מעגליך איז אויך א חיוב אויף דער ציבור זיך נישט אפפוצן סעודה זומער ווייל דארף איך האב שוין געזאגט אין א אנדערע שיעור אין א אנדערע שיעור לעצטענס ווייל ער דארף עס זיין זיין אחריות מאכן זיכער אז אז דער שיך ציבור קען מיטנאמען מיט אים ווען מען גייט צו שנעל קען מען נישט מיטנאמען מיט אים עס איז נישט גוט.

מי שיושב ביש ווער זיצט הער ווער פוש מיט ציבור אז אז איין וואס איז פוש מיט ציבור אז עס שיידט זיך פון די ציבור זאגט וואס קויש שמיים אז ווען וואס דער אייבערשטער די קומען אים מיט דעם אייבערשטער גם אויבער אז ער איין וואס אויבער דעם שאמען וואס איז געווארן אין מסכת דרך ארץ זאגט ער אל תהי יושב בין עומדים זיץ און נישט זיצן איינער וואס שטייט

שנעל נאר בנחת נאר במריצה אמסארי נאכאמאל זאגען לויען פסוקים זיין במריצה קען מען נאך אז מ'זאל זאגען זאל זאגען פסוקים שנעלערהייט נאר בנחת נאר שטאט שזה כן וזה שכב שם מקום ווען איינער וואס טוט דעיס איז ווען וזה די שכח פון די אייבערשטער כפי די בית יוסף מיט דעם גיי שוין גיין ווייטער אין די נעקסטע וואך. יעס ס'האט צוריק געגאנגען די קאסע מעשה די פסח קראם מען זאגט יעדן טאג אז זי קען זאגן בשמו עומר שש עשרה מיסט עס דאס ווען אבער שטייט עס שטייט אויך האט זאל וויסן אין דעם אין דעם אינדיאן קאל דרוי שוין מיר קאל צו דער קאל למד לאמע אצ מיר יצא אלא לאמע קאל קאל יצא סא וואס איז דער מעשה דא דאקע סוי אין די ספרינג אין די מיין די חודש אב אין נייטין סעווענטי א נייע תלמוד תורה איז געבויט געווארן אין אשדוד ארץ ישראל און מענטשן וואס האבן דארט געוואוינט זענען זיי זיי זייער נספאל זיי האבן גערעדט אז א מעקסיקען איד שלמה מאנטראוויץ ער האט געווען ער האט געשטיצט די בנין. פארוואס איינער וואלט געדארפט האט נישט קיין שום קאנעקשאן צו אשדוד מען געבן א גרויסע אזא גרויסע א גרויסע געלט געבן מענטש איך האב עס געווידער קיין קיין נישט געוויסט די ערפעס די אינדרויסן וואס ממש מ'האט געבויט מיט קלוגשאפט און און אויך שארפקייט און ווייטער און און שוין שפעטער די פראגראם פון רחק צו בית איז געווען זיצן צו פרי ביז מאש ביז ביז אנאנסט רבנים זענען געקומען מיט זיי ווייניג צייט צו רעדן אדער דער יעדער געוואלט הערן יעדער געוואלט הערן איז געווען פון דעם עקסטערן איד וואס ער גייט וואס מעגסט צו עקספלעינען פארוואס ער געבויט אזא אזא פלאץ וואס וואס איז ערגעץ אנדערש וואס איז אנדערש דארט ווייל וואס הר ש האט געזאגט עס ווערן ממש געדענקען ארידזשינעל און געהויבענקייט נאכדעם געבן זיין זיין אינטראדאקשערי זיין הקדמה האט ער געזאגט האט ער געזאגט די מעשה שלמה איז געבוירן געווארן אין יאפען אין ניינטין טורטיס איז איינע פון זיבן זיבן ברידערס און שוועסטערס אבער נעבעך, איינער ווען זיין, איינער ווען זיין, איינער ווען זיינע סיבלינגס האבן פארלוירן זיי, פארלוירן זיי זיין לעבן אין א האלאקאוסט, נאר אים און זיין עלטערן האבן איבערגעלעבט די מלחמה. וועגן זיין טאטע שמעון, געהאט א, געהאט א זייער וויכטיגע אימפארטענט ביזנעס קאנעקשאנס, ער האט געקענט ארויסלויפן פון יוראפ און אנגעקומען צו אמעריקע, איך טייל אזוי פיל מאל צו אזוי פיל מאל צו איך א גוטע פאר גוטע ביזנעס זאכן, ביזנעס האנדלן, אבער נישט געווען נישט געווען סוקסעספול. שמעון אויף סעם, ער איז איז געוואוסט געווארן אין אמעריקע, געהאט געהאט א שוואגער אוטארל פעין,

צו איבערלעבן די האלאקאוסט, אבער זיין זעקס ברידערס און שוועסטערס זענען אלע אויסגעהארגעט געווארן, ער האט ממש האט מוז זיין סיבלינגס האבן זיי ממש פארצארעט און נישט וויסענדיג אז די סיטואשען זיכער געוויסט אז מיט זיין ער איז ערלעבן ער איז ער איז געבליבן לעבן פאר א צוועק, וואס איז עס? איין אינדערפרי נאך שחרית ער האט געזאגט רבי זיי רבי שמעון סוף פון קבנות כל דבר שהיה בכל ווען עס איז נאר כל הלמד עני זאך וואס איז מקור אין א אין א אין א כלל אבער איז איז דאס אויסגענוצט איינע פון פון די פון די פון די כלל אין ארדער צו עפעס צו עפעס אויסלערנען למה על עצמו יצא נישט פאר זיך אליינס אלא מה כלכל יצא, אבער צו לייגען וואס ער לערנט אויף אויף א אנדערע אופן. שלמה האט געזאגט וויאזוי קען ער קען עפלייען די זאך צו זיך אויף זיין אייגענע מדריגה, ער וועט שטעלן זיין וועג. אבער איינער איז געווען חלק פון די גרופ, מ'האט אויסגעזינגלט איינער פון די גרופ ס'איז נישט פאר זיין אייגן צוועק, אבער צו מהנה זיין די גרעסערע חברה. שלמה האט געוואוסט אז אויב דער אייבערשטער האט אים האט אים געלאזן איבערלעבן די מלחמה, ס'איז נישט נאר פאר זיין אייגענע בענעפיט. ס'מוז זיין אז ער מוז קענען קענען בענעפיטן אנדערע אידן. שלמה האט געפילט אז ס'איז נישט דא, ס'איז נישט דא מער בענעפישעל אז זיי זיכער מאכן די פיוטשער מיט די נושא פון כלל ישראל, דאס קען נאר געשען ווען קינדער האבן גוטע ישיבות וואו זיי וועלן זיך אויסלערנען די שיינקייט פון אידישקייט, און ווי בעסער פלאץ צו טון אין ארץ ישראל, און יאפ, שלומי'ס טאטע פלעגט דאווענען אסאך אין די גער שטיבלעך, ביי די רבי אין די מסורה צו פארשטיין מיר א געהעריגע אין די געריגע אין די געריגע די געריגע אין אשדוד ווען דארף איך שיבער א שיבער בין איך פאר זיי ווען זיי קינדער האט ער סייעט אז ער גייט זיין די גרויסע שטיצער ענד רבי פסח קאהן'ס שוואגער, רבי שאול דולינגער וואס וואוינט אין אשדוד, האט אים געזאגט אז די ישיבה בית ישראל, החנינים בן דוסא שיט, דוסא גאס, גייט נאך אן זייער זייער שיין פאר כמעט פופציג יאר שוין, ברוך השם, דער אייבערשטער זאל העלפן, דעם זכות, זאל טאקע זוכה זיין. ס'וועט טאקע טוען ווייטער ווייטער פעולות, ווייטער וועלן מיר השפעות, מ'זאל זיך זוכה זיין צו א ליכטיגן און פרייליכן טאג, און מ'זאל מאכן זיכער צו קומען צייט צו דאווענען, און טוען זיין בעסט צו געבן נחת פאר די אייבערשטער. גוטן טאג.